Storja oħra mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Asa jisimha Saverina. Saverina kienet toqgħod f'mezzanin żgħir fit-triq tagħna. Fil-fatt dan il-mezzanin Kien parti minn dar li l-werrieta kienu qasmu f'żewġt djar u biegħu t-tlett ikmamar li kien hemm fuq lil Saverina u l-kmamar t'isfel bil-bitħa lil Peppi ta' Bronia u l-mara tiegħu. Din Saverina qatt ma kienet toħroġ minn darha ħlief biex tixtri u tisma' l-quddies. Dejjem fit-tieqa tittawwal għal barra u minn hemm tilħaq salib kulħadd. Bejn għax kienet kibret, bejn għax saħħitha kienet marret lura u bejn għax kienet traskurata minn qaddisa, Saverina kellha ħmieġ kemm trid fid-dar. Darba kont dħalt għandha meta ommi kienet bagħtitni biex nagħtiha xi ħwejjeġ qodma. Kien hemm riħa tinten u kelli seba' mitt sena sakemm nitlaq 'il barra. Fil-kamra kien hemm dawl dgħajjef ġej minn bozza tal-ħmistax, imdendla mis-saqaf b'wajer mimli kollu ħmieġ tad-dubbien. Meta għollejt rasi lejn is-saqaf, indunajt li xi wħud mix-xorok kienu mxarrbin għasra, u t-travu li fuqu kienu qed jistrieħu kien mikul bis-sadid. Ommi dejjem kienet tibża' mill-ilma tax-xita u l-ħsara li dan jagħmel fuq il-bjut. Kull sena kienet iġġenn lil missieri biex hekk kif joqrob Settembru dan jitla' jdur il-bjut bis-siment. Din l-ossessjoni li kellha ommi writtha jien. U kull meta nidħol f'xi dar, mingħajr ma rrid, l-ewwel ma nħares kien ikun lejn is-soqfa biex nara f'liema stat huma. Bejn Severina u Tabronia ma kienx hemm relazzjonijiet tajbin. Ir-raġuni prinċipali kienet il-fehma politika. Severina kienet Nazzjonalista u Tabronia kienu Laburisti. Kien żmien meta l-Laburisti kienu fil-Gvern u kienu qed jitħabtu biex Malta tintegra ruħha mal-Ingilterra. In-Nazzjonalisti kienu kontra din l-idea u allura fil-pajjiż kien hawn qasma bħalma jiġri dejjem meta jkollok żewġ partiti kbar. Hija tassew ħasra li l-politika li hija ħaġa tajba u meħtieġa, ħafna drabi minħabba l-fanatiżmu, il-preġudizzju u l-injuranza twassal biex tifred u tnissel l-mibegħda, xi kultant ukoll bejn il-membri tal-istess familja. Bejn Severina u Tabronia kien hemm pika kbira. U fi żmien xi elezzjoni din il-pika kienet tilħaq il-quċċata tagħha. Ħafna, l-aktar Laburisti, kienu jqisu lil Peppi bħala espert fil-politika u meta kien jibda jitkellem ħafna kienu jinġabru madwaru biex jisimgħu dak il-kliem mimli għerf. Ħafna kienu ħajruh biex joħroġ għall-elezzjoni. Iżda Peppi qatt ma ried. Kien kuntent kif kien. Kien iħossu bniedem importanti fil-każin tal-Partit u l-gost tiegħu kien li jaħdem għall-ideali u l-prinċipji tal-Partit li kien iħaddan. Peppi kien imur kull meeting, jaqra l-gazzetta mill-ewwel paġna sal-aħħar paġna u jattendi kull konferenza politika li jorganizza l-partit. Saverina ma kienet tagħmel xejn minn dan kollu. Għaliha kull min kien iżomm mal-Labour kien ħażin u kull min kien ma' tal-maduma kien tajjeb. Daqshekk u xejn iktar. Dan kien prinċipju fundamentali għaliha. Kif ġa għedt, kien żmien l-integration u l-Partit Laburista kien qed jagħmel propaganda kbira biex iwassal il-messaġġ politiku tiegħu fost l-elettorat. Peppi ħass li hu wkoll kellu jagħmel il-parti tiegħu u ma joqgħodx lura milli jagħti sehmu. Nagħmlu meeting fit-triq, qal darba waħda lil sħabu tal-każin. M'hemmx għalfejn ngħid li kulħadd qabel miegħu u minnufih Peppi beda jaħdem biex dan iseħħ. In-nies tat-triq hemm bżonn jifhmu x'ġid kbir se tħalli l-integration, kompla jsostni Peppi. U sħabu tal-każin reġgħu qablu miegħu. Meeting fit-triq kien avveniment interessanti. L-elezzjoni ġenerali kienet għaddiet u l-meetings fit-toroq kienu spiċċaw. L-idea ta' Peppi li jsir meeting fit-triq tagħna qanqlet interess fil-Laburisti u rabja fin-Nazzjonalisti. Jekk m'għandix noqgħod nisma' l-gideb tagħhom! gergret weħedha Saverina hekk kif saret taf li tal-Labour kienu se jagħmlu meeting fit-triq. Biex tagħqad, Peppi kien rama loudspeaker fuq il-bieb tad-dar tiegħu li allura kien jiġi taħt it-tieqa ta' Saverina. Dak apposta għamel hekk, qalet Saverina. Imma f'wiċċu jibqa'. Il-meeting kellu jsir is-Sibt filgħodu fl-għaxra. Mat-tmienja, Peppi kien ġa qed jarma l-microphones u l-loudspeakers. ġab xi siġġijiet mill-każin u lesta kollox. Il-lejl ta' qabel kienet għamlet maltempata qawwija u t-toroq kienu għadhom mimlijin għadajjar. It-temp kien fetaħ xi ftit u l-Laburisti kellhom tama li jkompli b'nazza. L-oħrajn, kif wieħed jistenna, bdew jitolbu għax-xita. fosthom Saverina. Mas-sebgħa ta' filgħodu Saverina ħarġet inkiss inkiss mid-dar u telqet għand qariba tagħha. Kellha bżonn tagħmel ħalba xita qawwija ħalli tħassrilhom kollox, dittit Saverina hi u sejra fi triqitha. Mal-għaxra beda l-meeting, iżda ftit wara l-ajru beda jissaħħab u n-Nazzjonalisti bdew jitbissmu. Il-Laburisti bdew jinkwetaw. Wieħed min-Nazzjonalisti qal, Hekk imissna li nagħqdu ħaġa waħda mal-Ingliżi ħalli jkollna x-xita bħalma jkollhom huma. F'salt wieħed bdiet nieżla xita qliel u sfratta kollox. Il-kelliema dabbru rashom lejn il-każin u Peppi, imxarrab għasra, beda jżarma l-microphones għax beża' li issirilhom xi ħsara. Min jaf kemm talbet għax-xita dik ix-xifajk! qalet il-mara ta' Peppi. Issa ħallik minn Saverina u ejja għinni nżarma! għajjat Peppi li kien ġa xxarrab għasra. Ix-xita kompliet nieżla b'saħħitha kollha u kulħadd beda jinġabar f'daru. F'ħin minnhom, naħseb li kien għall-ħabta ta' nofsinhar, instema' ħoss kbir. U fuq il-bejt tad-dar ta' Saverina dehret daħla kbira ta' trab. Parti mis-saqaf kienet ċediet taħt il-qawwa tal-ilma. Peppi u martu kienu l-każin iżda hekk kif semgħu bl-aħbar telqu jiġru lejn id-dar. Ix-xita kienet bdiet tehda xi ftit u kulħadd kien moħħu f'Saverina għax ħasbu li kienet inqabdet hemm ġew. Ġew il-pulizija tat-tifi tan-nar u daħlu ġewwa. Iżda qabilhom kien ġa daħal Peppi biex jipprova jsalva lil Saverina. Il-ħsara ma kinitx kbira daqs kemm ħasbu. Fis-saqaf tal-kamra tas-sodda kien hemm toqba kbira fejn kien ċeda wieħed mit-travi u sfrondaw ix-xorok. Meta waslet Saverina, sabet in-nies jistennewha u kien hemm Peppi li laqagħha. Kieku taf x'qata' ħadna, qalilha. Ħsibna li kont għadek hemm ġew! Saverina baqgħet imbelħa tħares lejn il-faċċata tad-dar. X'ġara? saqsiet. X'ġara? Ma tafx li waqgħatlek biċċa mis-saqaf? qalilha Peppi. Saverina riedet tidħol ġewwa iżda l-pulizija ma ħallewhiex. Kien għad hemm il-periklu u qabel jiġi l-perit lanqas ta' bronja ma daħlu f'darhom. Saverina nfexxet tibki għax issa fehmet li ma kellhiex fejn tmur toqgħod. Issa x'se nagħmel? staqsiet bi dmugħ f'għajnejha. Irringrazzja lil Peppi li ħolom bil-meeting għax kieku int ma kontx toħroġ mid-dar u min jaf kif kont issir pulpetta taħt il-ġebel u d-deffun, qalilha Leppu li kien jieħu ħsieb inaddaf il-każin. Severina ħarset lejh u għalkemm fehmet li kellu raġun, xorta xtaqet tibgħatu jxejjer Peppi resaq fuqha u qalilha, Tibża' xejn, Saverin. Jekk ma jkollokx fejn tmur, nieħdu ħsiebek aħna tal-każin. Imma Saverina rat kif għamlet u sabet kenn għand waħda mill-qraba tagħha sakemm saret it-tiswija fid-dar. Meta reġgħet lura, il-ġirien tawha daqqa t'id tnaddaf id-dar Fosthom kien hemm ta' Bronia li kienu jittamaw li xi darba Saverina għad tivvota Labour.